To salamu alaikum n yuli salamatu mahama zoya kpatu naa mm, first of all n puhiri eh, zoya nim zaaha zo naa mini o kpambaliba ka puhiri yiya ni kpamba ka puhiri zango naa yili nim zaaha ka puhiri tuma bihi zaaha ban daa yina soŋ ka ti wa damba yiŋa ti puhiri bi zaaha ka puhiri eh, sarki kasankama maligu naa ka puhiri paɣasara ni nachimba shikuru bihi ban yi zaa ban daa yina sɔŋ katibu wadamba maa ti puhiri yi zaaha ma ni yi paɣa m-puhiri ya na from America America damba ni ka ti be ŋɔ ka ya yɛm n-zaŋ puhigu ŋɔ tin ya na ni yi kul gbubi yi kpaŋmaŋ maa n-kpaŋdi yi maŋ lala ka biɛɣuni ka yinim ti yɛn puhiri ti na ŋɔ ka ti nuu ʒi du Tiŋɔ salaam alaikum.
To man mahi maro n bɔŋɔ north America zango naa ma ma n boli na ni n puhi yiŋ nima to piligu ni puhi n dan yaan naa dama n dan yaan naa dahili barika ni ka ti daa ti be wari dan bɔŋɔ ka puhi zango naa yili zango naa mahi maŋ naya zango naa yili Ka puhi m ba kpɛm bɛn ŋuni n-nyɛ Zango Naa ŋɔ, Alahaji Abu Kari ŋuni n-diri Zango Naa. Ka puhi m ba Piraala Ayi Zibiri la ni Zango Naa yili mahimaŋ daŋ zaa m-puhiri ba. Mahimari dapali m-be kpe ŋɔ ka puhiri ya ŋɔ, ka gari Tambali n-ti puhi chaŋ Naa yili m-puhi Vutiŋ Vutiŋlan Nayi yaansi, ka puhi sokam ni sokam ni mabihi ban be yiŋa m-puhiri ba n-ti zo bihi n-daŋ puhiri ba. Zuŋɔ ka ti wari damba ka yɛli ni ti boli na puo yiŋ nima ni ti puo yiŋ nim maa ka yɛm bi daa laafee so kam mali alaafee ti gba mali alaafee chuŋɔ ti ku boli na ti puhiya ka yɛli kaman Naawuni doli ti ti nyɛvuli ka ti so kam na alaafee ka ti boli na ni ti puhiya yɛla yiŋ nim ni ni yi wum ti dam ni ti mali alaafee ya dama shɛm mi kuni mini n bɛli n ʒi kpɛ ŋɔ ŋuni n diri zoya kpatuya na kpalisi na so ka ti boli na ni ti puo yiŋ nim maa n puhi so kam Ti simnima, ti mabihi, ŋun kam zaa be yiŋa, ti puhiri ba. Ba yili ma yili polo simnima, ti puhiri so kam, ti puhiri so kam ni bi deei puhigu ŋɔ ka ti di nam naan deei so ŋɔ.
Salamu alaikum. N yuli Hassana Tema Comitiate Alhaji Gurun Doya. N first puhigu zaɣi titali ni mali tira n nyɛla dee m bia. Alhaji TK Sarkin Faila m-puhiri o o mini o nyaaŋa ni Fitalai boys maa zaa ni yiŋnima zaa dama Dagbaŋ bɛ zaa m-puhiri ba ka yɛli ni ti be kpe ti mali alaafee ti paɣira ka di niŋ ti suhupiɛlli kamani damba ni tooi paana ti gba ni be shɛli polo ŋɔ maa ka ti Wada n bɔŋɔ maa din zuɣu n daan ma naawuni pahi n ti yuun palli ni alaafee ka ti lan wari ka puhiri taba din zuɣu n puhiri yi zaa n puhiri sokam zaa tɔ salaamu alaikum.
N di yɛn tam ka bi ti tɔ n puhiri Shehu Daligu dama ŋun nyɛ Tamale zaŋgo naa. Daa Ghana zango nanim maa zaa n puhiri ba so ni bɛ kpɛ ŋɔ ma mi gba nyɛ yɔŋɔ zango na North America zaa zango na ka m deei nuhi m puhiri ba ka m pɔŋ bɛ gba mali bɛ niri ka o gba be kpɛ ŋɔ pumpɔŋ n za bɛ zaa ni so bɛ yi lahi kana bɛ ni tooi boli ma ka m mini ba nyɛ taba so dinzuɣu ka n teeri nuhi puhiri ba. Ni n yɛli ba kaman bukumba bi gba mali di ŋɔ. So, n puhiri sokam, n puhiri sokam. Ti mabihili maa ŋunkam zaa be luɣili kam, n puhiri ba. Zaŋgu Naa maa maŋ daŋ, n puhiri sokam. Bihi, paɣiba, ninkura, n puhiri sokam. Puhigu chani sokam zaa sani ni a ni tim ti naŋgban yini ka gu ti ni sarati kam nimaani.
Yaa ka lan puhira m-piri ba fayila magaazia Koforidua. A bia Hasana m-bɔŋɔ. M be zali ya m bi tam a yɛla o jahima m be Fati m puhiri yi zaa tɔ salaamu alaikum.
Tɔ n ti yan suuni ti mini Professor Habib Chester Idrisu tɔhima ka bi sa n zaŋ Oregon Dagbamb naa yeli tuhi ti a suuni e ni ku wum dambɔŋɔ maa taachi zaa n tiɛha o gba nyɛla ŋun kpaŋsiri dini domi lumbihi maa O bihi m-bala, ŋuni n-tooi chɛ ka bɛ kanna yuuni kam ka ti mini o kpuɣiri taba kali ni o kana ka ti wari dama? O ni tɛha ka o bi tooi nyari saha yuuni ŋɔ maa ka o nya saha kana ka ti gbaag o ʒili. Di zuɣu ka ti daa chɛ ka Dagbamba Naa n-zaŋ Oregon Dagbamba Naa kparigu n-yɛl o sɔhi maa ni tam kam ti mini o ku yirina nti wari lala damba ŋɔ ka a ti bɔri ni ti wum o gba ni mali saɣisigu shɛli bee pahigu shɛli ni o ti ti zaŋ chaŋ ti ni yɛn niŋ shɛm ka biɛhigu kpaŋsi bee ŋun kpaŋsi kaya ni taɣada.
n paɣaya pam ŋɔ maa ŋuna ʒili n nyɛli di mi lala ʒili ŋɔ maa ti deeli mi ni ti din yɛn niŋ shɛm ka ti gba tu n zaŋ kpaŋsi ti kaya ni taada n tiɛha i ban pun mi ma ŋɔ ŋuna tu n bilim ni dini n ku nyɛ ma ni niŋdi binshɛɣu hali n ti paana North America ŋɔ So n ku bɔri ni n puhimi ka paɣi n dan yaan naa ni o yaaŋa zaa ni USA, North America Dagbamba naa ni o nyaaŋ maa zaaha ti paɣiya pam. Aman din ni ku nyɛ shɛli kali ŋɔ ŋuna di bi labira. A ni bɔra nyin cham luɣili kam a ni ku bi yɛn bɔha. Bɔhi shɛŋa bɛ ni ku yɛn bɔhi a fɛs maa yɛn nyɛla, Yaɣa a yina. A mi ku tooi yɛli ni ka a luɣ shɛli ka a yina. A ku yɛn wuhila a yiŋ ni nyɛ luɣ shɛli bee a ni yi di yuli culture shɛli na. To din ka ku yɛn yɛli ti bihi maa especially ban na ku n zoori na ŋɔ maa di simsi ka ti kpaŋsi ti kaya ni taɣiri ba din yɛn niŋ ka bɛ gba tooi n doli ti ti nyaaŋa dama bɛ ni nyɛ di ni silimiinsi yɛra ni future leaders um, ban ni lan bɔri ni zaŋ shɛli pahi nyɛla lala ʒili shɛli bɛ ni ʒi ti ŋɔ maa um, ka ʒili bihi nyɛri di zuɣu tiɛm n suhirila so kama yi ni tooi niŋ binshɛɣu sometimes gba din tooi ku nyɛ kama uh, phone call a ku yɛn call la so n bohi o yɛtɔɣa n yɛn nya o daalaafee ni chani shɛm din lan pahi nyɛla yi mi yiŋɔ ŋɔ ŋuna hali ka yiŋɔ gba konko Di di niidirila di bɔrila liɣiri bi shɛɣu kaman a niŋ shɛli a malila liɣiri hali gba ti ban ku be di North America ŋɔ di yi ku niŋ ka yi ku tooi kana damba ŋɔ kpaŋ yi maŋa ka yi sɔŋsim ka di tooi kanna Dagbamb naa sani especially ah, ti North America Dagbamb naa sani n ti a tim chili bini ŋɔ di yuya kaman o o bin ku yɛli bin buɣisi shɛm maa hali gba ni bi daa tooi kanna maa n ku niŋla da daliri shɛkam zaa ni yɛn niŋ ka di kpaŋsi lunsi maa ŋuna n ku chami ka bi kanna mini n paɣa na paɣa Jessica ti do ŋuna at least every year maa ti bɔrila tikti hali ti kuli bi noon binshɛɣu gba tikti ti niriba ayi ka bi kana ti n kpaŋsili naawuni yi zaŋ ti nyɛviya yaɣa hali goonjɛ nim gba ti bɔrila di yɛn niŋ shɛm ka bi gba tooi kana ti kpahi din ku yɛn niŋ ka north america nim nyɛ ti dagbaŋ culture maa ni nyɛ shɛli dinzuɣu n kpaandiya la yaa ndi yi ni tooi kpaŋ yi maŋa one dollar two dollar binshɛɣu kam yi ku maa ka yi chɛ ka di paari North America nayili maa din sɔŋ pam di guliya ni yi ti kana poi kana n sɔŋ hali gba n ku tooi kana gba ka Martin ni yɛri shɛm ŋɔ mini n paɣa Jessica tin piɛlli almost four years n bala ti bi tooi nyɛri saha ba ti mi bi miisiri lala opportunity maa din ku yɛn niŋ ka ti gba nyɛ biɛla ka di kpaari nayili maa din zuɣu kpaŋ yɛn maŋa din ka n ku yɛn n zaŋ sɔŋ ka yi lee chɛ i sɔŋti ka ti kaya ni taada maa Di mali yaa pam ti ban biɛri ni maa ti mili ti ni ti tum biɛlim ni ka ti be luɣili kam ka a yi kpe bi mila Dagbaŋ ni nyɛ shɛli ti mi di mi zaaha maa ti nama maa mi di niŋ kaya ni taada naa di nim maa n chɛ ka bi baŋ ni ti ni yi luɣ shɛli na salima ni mali shɛli m-bala di lan pahi nyɛla di North America Dagbaŋ mi naa zaŋ la kuŋ shɛli n sɔŋ ti ni ti raise funds so lala funds ŋɔ maa mi di niŋ very important pam.

Ba kpɛm Karinaa n-daa kana n-ti yuli ka ti wo damba ŋɔ. Ti a suhuyuli ŋɔ, ti mi o ni di yɛn woli o bi tooi nyɛ saha ka tim o paanpaana ni o kana n-ti n zani o zaa ni ka damba ŋɔ waɣi. O gba malila tɔɣino ni o niŋ ti bee ziliŋ kom bee saɣi suhu shɛli ka o mali ni o zaŋ ti ti. Tɔ!
M puhiri salo. N puhiri ya naa n puhiri na paɣaba zaasa ka puhiri pishɛɣu nima n puhiri saɣi narigu nima n puhiri saaka saaka nim zaasa na kɔhi nim zaasa n puhiri ya n ma yili nima ka puhiri m ba yili nima machɛli nima N to yuuni ŋɔ damba maa ti paɣiya pam, Naawuni zaŋ ti kana ka ti wali din nyaɣisim maa sayaɣiya suhila ni zuŋɔ binkumda ŋɔ ni-na kuli kumda tɔ bɛ salihi nama suhi maa ka n di yɛn n suhi ka zaŋ saɣisigu shɛli din bi tu ni di kpuɣi taali n-zaŋ ti m paɣa taba. Nam yɛlimaŋli ka nachiinsi nyɛ nam. Nam nyɛla tuma dinzuɣu ŋun kam zaaha yi yɛ kparigu bee n gɔbi chinchini responsibility shɛli n kana ti pula maa dinzuɣu ka kparigu yɛbu ni nachiinsi dini n nyɛ nam. Nam di nyɛla tuma. Di zuɣu ka n di yɛn kpam ba jaande bɛ suhulana o ni yina ni project shɛli la ni kpaŋ mi maŋ pam n tab suŋ o ka project shɛli o ni yɛn niŋ maa ka di zani di naba ayi zuɣu ti takahi ni nyɛ shɛli m-bala Dagbaŋ takahi ni nyɛ shɛli m-bala kpaŋ mi yi maŋa ni ka yi niŋ suɣulo ni taba ka sɔŋ taba n-tɔ n saɣisigu shɛli ni lan mali yaha ni kana n kpahimbu puuni n-nyɛ kamani ti paɣiba kali di nyɛla binshɛɣu ti yaannim ni niŋ shɛli ka zali ti amaa ni kana silimiintiŋ ŋɔ America ŋɔ n ti nyɛ shɛli di niŋ ma muɣisigu pam. Ti bimmaŋa la, di leela daabiligu shɛli din ka ŋmali n-ti Dagbaŋ paɣiba, tɔ ka bɛ diri anfaani di puuni pam. Ka n di yɛn suhi m paɣ taba ka yɛli ba, A yi wum damba shee sɔbu ni bɔbbu ni pabu, dinzuɣu ti ni diri ti nachin shɛŋa la, Di tu ni paɣa ka a yina n-kpe dambani ka bɛ baŋ ni Dagbaŋ paɣa m-bɔŋɔ ka ku biɛhim ni tinzun bee bal shɛli n-nya Dagbaŋ paɣa ŋuna. A yi wum Dagbaŋ paɣa damba dali ka a nachiinsi ka di yiɣisira. Damba dali ka a yɛn so biŋmaŋli. ka pa ka bɔbi to m paɣa taba n suhiriya mi di pala yi nachiinsi shɛli yi ni diri maa di bi niŋla viɛnyɛliŋga di bi viɛndiya mi di viɛndiya amaa kom kam zaa zɔrimi ni di soli dama nachiinsi di be di ko di zuɣu n kpamdiya jaandi ti binmaŋa la ti bɔri ni di daa yiɣisi ti bɔri ni ti culture maa di chaŋ katiŋa dinzuɣu kpaŋmiya yi maŋa kpaŋiya yi maŋa jaandi ka yi labina ti gbaagi Ti nachinsi shɛli din tu ni ti zaŋ wa damba maa, dini n-nyɛ ti bimmaŋa la n-so ka bɔbi ka pa. Di zuɣu n zani ni zani kpɛŋ ŋɔ ka puhi ka paɣi. A ni wula Dagbaŋ puhiri sokam zaa ha, n-tuhiri puhiri chanila m ma sani Achisaandua. ni m ba Salifu, ni Piit yili zaaha, ni Sara Naa yilinim zaaha, Naya ni Tampinolimaŋ Salifu zuliya zaaha ban be luɣili kam, ni Nubili yilinima, ɛɛh, Savelugu ni Tambali zaaha, m puhiri sokam zaaha, ɛɛh, Dɔkta Osman m puhiri o mini o famili, Minista Dasana ni Hamza ni Awita m puhiri bɛ zaaha, ni Chaŋli zaaha m puhiri sokam.
N yuli m-booni Tawfiq Hadi ka n yina Savelugu ka ʒi America New Jersey. M puhiri n daŋ zaaha Savelugu Alahaji Adam Yiri yuli m puhiri daŋ maa zaaha ka puhiri m ba Alahaji Hadi Adam driver n-nyɛ o ka o yi Savelugu na ka ʒi Ashama. M puhiri m ma Aji Amina Hadi Savelugu ka o gba yina ka ʒi Ashama Lebanon. N puhiri m manim maa zaaha, n puhiri duŋkɔɣu nakɔha Naa Alahaji-Yisa ka puhiri ŋahinim maa zaaha, m puhiri m manim maa zaaha, m puhiri n ya dɔɣiriba Saviligunim zaaha ka puhiri Sokola Nti yuun palli, m puhiri Alahaji M. Carlos, m puhiri Mr Dasana ka puhiri n yitɔra nim maa zaa ni ti yuun palli.
N yuli bɔ ni Mary Abukari ka n yisa vuligina n puhiri sokam zaa ha n puhiri n yɛ diɛi nima n puhiri savuligu nim zaa ha ka puhiri n yidana ba Alhaji Hadi ni n yidana ma Haji Amina Ka puhiri m ba m ba Bukari Abukar Naan Fɔmma ŋun kpa diɣi daŋa daŋlana Bukali ka puhiri m ba mini m ma Maawaabo Shikariga ni ya paɣa di zaaha m puhi sari kam zaa. N yuli n booni Abdul Rashiid Haadi a n yila Savelugu na m puhiri Savelugu nim zaa alahiʒi yili yili. A ti ba Alhaji Hadi ka o gba yina Savelugu ka ʒi Ashaiman Accra ti puhiri ti ma Aʒiamina Hadi n-ti puhiri yiŋnim maa zaa, Ashaiman nim zaa, ka puhiri ti ba pura Alhaji Carlos ti puhiri yiŋnim maa zaa ni ti yuun pali li.
A N yuli n booni Abibata Alhassan m-puhiri Tamalinim zaa ha naŋgban yiŋga ni ti yuun pali li. M puhiri m ba yilinima nubili yilinim zaaha m pirinima m pirinim maa zaaha m puhiri ba ka puhiri m ma yilinima Tufeeru yili Aʒilamna tu m ma kpɛmnim maa zaa m ma pirinim maa zaaha m paɣanima n ya paɣanim maa zaaha m puhiri ba ni ti yuun palli ti puhiri ka paɣara.

Kula n puhiri lama karaanima n puhiri n yiŋnima alahaji Toybi yiŋ na n puhiri sokam n puhiri bihi maa zaaha n puhiri n ya nayanima n puhiri Shiriba do yilinima n puhiri zab zuɣu n puhiri alahaji Mummuni yiŋ afa afa yilinim zaa n puhiri sokam n puhiri n ŋahinim maa zaa ni m manim maa n puhiri sokam n puhiri m mabiligu maa Tambali n zɔsimnim ni m mabihi zaa m puhiri ba Puhiri kpaligi nayilinima, m-puhiri m ba piri Yaakubu ni m ba piri asimaananima, m-puhiri sokam. Puhiri paɣ shɛtinima, sokam zaa m-puhiri ba. N naa n-tim ti alaafee, n naa n-chɛ a ti ti a n-nya tab ni aliheri. A ni wula n yuli Samira ɛɛm n puhila n ŋabi a faa ka puhi ɛɛm alaaz ka puhi ɛɛm n giraam maa mili ya yaaya ka puhi ka puhi n maabo.

Salamu alaikum anowula anowula din sooro n puhiri yiŋ nim zaa gana nim zaa kumaa nim zaa tamale nim zaa ankara ŋabu dalim naa mini siŋ naa siŋ naa n puhira pam n puhira n puhira n puhira a bihi n bɔŋɔ ti puhira siŋ naa yaa a bihi zaa bi puhira. N puhiri vɔanin zaa, n puhiri m ma ni ma kumaa nima vɔanin yin zaa, tamali nin yin zaa, n puhiri tamali nin zaa ni siŋlaan yin yin zaa ti puhiri so. N puhiri n yin zaa, n puhiri m ba nima, m ma nima, Aʒaabiba mini o nyaaŋa, n puhiri m baaba, n puhiri n yidana. Mister Yakubu eh, n puhiri ba ti yuun palli kpe ti warila damba eh, naan pahi n ti yuun bɔbili ka n puhiri n zo sima n zo zimnim zaa eh, n puhiri sokam ni yi nya ti paaba na ti wa damba maa viɛnyɛla pam mm, eh, ka puhiri eh, yaan eh, yaan nayili Eeh n puhiri eeh saviligu nayili mm
mani eeh ayi kpe zulifaa o m puhiri sokam eeh ti yuun palli ti di timaŋ pam naan ni pahi ti yuun bɔbili ka ti lan warili yaha eeh m mini a ʒiya a ti ka n ʒi kpe ŋɔ eeh o yila eeh London na eeh n ti sɔŋ ti ka ti wa damba maa. Eh, n ma bia n bala from yendi eh, so en zaŋla bini maa galisi too n puhiri zaaha ka puhiri n yidana n yidana mr yakubu eh, n puhira pam a nyɛ ni diri maŋ shɛm bɛ hmm.
to uh, uh, london nima to ye, ye, ye tuzo paɣa Aji Atika m bɔŋɔ maa mabiligu gbubiya m paana Newark ni ti wa damba maa ka kana maa so ka puhiri ka zaŋdi puhigu n ti tiri Alahaji Sunday London naa ka zaŋli puhiri Alahaji Dayan Birmingham naa ka puhiri Aji Rahi London nim maa zaa ha Aji Sadiya nima yi zaa ha maa m puhiriya ka misiri yi zaa ha ka di bi zaɣisi ka yi zaa di be kpe Tɔ! Ka n lan zaŋ di puhigu nti lan tiri m ma Aʒiasia, eh, Jiso Naa yili. M puhir o pam ni n tuzɔ bihi maa Aʒiruhiya nima yi zaa ha. M miisi ya pam. M suhirila Naawuni ka ban next year ka ti zaa ti kana nti wa. Tɔ! Ka n lan puhiri, eh, US nim Dagbamba family maa Naawuni zuɣu. N first time m-bɔŋɔ ka n kana. Ka yi deei ma viɛnyɛla, n-gbib ma viɛnyɛla, n-lihi ma Naawuni, ka m bi bɔri gba ni n kul gba. Yi kpaŋ yimaŋ pam dambu maa mi di niŋ nyaɣisim, di niŋ nyaɣisim pam, ka di yuuna ka m bɔri ni mini n lan di n tab maa, ka ti zaa ti kana. Eh, m puhiri ya pam, m puhiri ya pam, eh, Brɔda, eh. Eh, m brother so ban be ya ŋɔ maa gmaa zaa m puhiriya pam eh, dada C mini o family way thank you so much thank you you yi bi mi ma ka deei ma n zaŋ niŋ yi family ni n wuhi ma yurilim ka chahi Naawuni zuɣu yi wuhi ma yurilim pam brother Gafaru gba thank you so much thank you sokam zaa ha m mabiligu gbubi ya Too, di ŋuna di nyɛ binshɛɣu kam zaa nyaaŋa m-bala. Too, salaamu alaikum. Too, ha, m yuli Abdalla Khan n-yina Virginia. Too, yiŋ polo ŋuna, Sakasaka polo ka n yina. So, n ku yɛn zanila kpe ka puhi, eh, yiŋ maa zaa. Aam. M ba yiŋa eh, Alhaji Laŋlaŋ yeli eh, saka saka ti pahi a Greg n kuli zanimi ka puhi so kam m puhiri m ma m ma Aʒia Abiba m biɛya maa zaa ni m ma nim maa zaa ti puhira ka kuli yɛn zani kpe ka paɣi organisers ŋɔ maa ah, ka tuun bihi ka bɛ niŋdi maa so we just wanna say a very big thank you ka lan yɛli ni ti yɛn niŋ shɛm sɔŋ ni o bi gbubi ma biligu maa so ti ti ti ti kuli di sɔŋ ka ka gbuba ka tab sɔŋ so um, n kuli zaŋla kpe ka puhi ka paɣi organisers maa zaa ka yɛli ni kaman Dagbaŋ ŋun be shɛli polo kam yimiya na ka ti support yimiya na ka ti support eh, initiative ŋɔ maa ni movement ŋɔ maa it's, it's a very good thing so um, again n kuli zaŋla kpe ka puhi sokam um, biɛya ni m- m- m- m ma bihi maa zaaha ti puhira puhira to
N puɣiri yiŋnim maa zaasa n yuli n booni n yuli n booni Aziiza o so n nyɛla faanda oof maltiti afirika faandashin n ku bɔŋ ni n zaŋ kpɛ ŋɔ ka yɛli sokam zaa sa ni bi yimina ti sɔŋ tabi sɔŋ maltiti afirika faandashin ti nyɛla ban bɛ kpɛ ŋɔ ka bɔri din viɛli ti ti tuzɔbihi shɛba ban bɛ yiŋ maa so ti soorimi ni yi yina ti tabi sɔŋ ti viɛnyɛliŋga ti malila pirɔjɛt shɛli ka di kanna disemba ŋɔ ni Yiŋ bia shɛba ban ku tooi nyaŋ shikuru uniforms mini eh, shikuru baaji ni bukunima bani ka ti yina ni ti ti sɔŋ so ti suhiriya mi ni yina ti ti sabi sɔŋ ti. Di mi ni bɔri information shɛli about foundation maa in tooi text it on 0532349691, 0532349691 and then m puhiri n yiŋ nim zaasa m ma kpɛm nima, Bɛ be Kanina ni kasi kasi yiŋa, ka puɣiri n ya paɣa Aji Gore o be yɛn di alahaji bota ti yiŋa, n puɣiri sokam zaa sa.
Paɣa anu la zamaatu n yuli n-nyɛ Alahaji Faisal, man n nyɛ Kentucky Dagbamb naa ka n bɔri ni n puhi n family zaa ha, Haj Adams family, N nim zaa ha, Dagbamb zaa ha nangban yiŋga, ka kpahindi ti mabihi jaandi ti mabihi shɛba bɛn be um, Kentucky ka nyɛ Dagbamba kambɔri ni n-kpamba ni bɛ kpaŋ bɛ maŋa bɛ yi wum ni Dagbamba be Kentucky bɛ kpaŋ bɛ maŋ zaŋ bɛ zaɣa zaŋ niŋ di puuni ŋun bɛ n-dee be Kentucky puuni domin um, gubili sola ko'yɛlli. Dinzuɣu ka m bɔri ni n zaŋ saha ŋɔ maa n-zaŋ m-bɔri m mabihi bɛn be Kentucky yaɣili ŋɔ ni bɛ yi beni ka m bi nya bɛ Dagban taba, bɛ bɔhima ka ti puhi a yooi taba ka biɛhigu n-kana. ni n ti niŋ viɛnyɛliŋga ti ti zaaha, domin ti zaaha yi beni ka laɣim gbuba, di somi ni ko'yɛlli. Di zuɣu Naawuni ni sɔŋ ti tuma. M puhiri Kentucky Dagbamb zaaha naŋgban yiŋga, ka puhiri Dagbamb zaaha yiŋa ni America ŋɔ. Di niŋ ma nyaɣisim pam ka m bɔri ni n lahi puhi Organizing Committee nima damba 2024 New Jersey nima m bɔri ni m puhi ba pam. Domi Dagbanli maa ni ku nyɛ shɛli din ka bi doli a, n tiɛha bi chɛ ka ti suhu paligi sani n kani bee naa n kani n yi different tiŋ kana New Jersey kpɛ ka bɛ bi zaŋ Dagbanli maa n zaŋ tuhi o soli ka chɛ ka ti zaaha baŋ kaman n tiɛha din niŋdi ŋɔ maa di nyɛla binshɛɣu din yɛn ti ti naŋgban yiŋga. Di zuɣu m puhiri New Jersey Organizing Committee zaaha kpaŋmaŋ m-bɔŋɔ. Ni Naawuni ni yo samli, ti ku tooi yo n-yɛ samli. Naawuni n-yɛn nyɛ ŋun yɛn yo n-yɛ samli zaŋ tabili Chief maŋmaŋa, Chief Mohammed Umar, North America Dagbamb Naa, ŋuni n-nyɛ ti zaaha Ba. Dinzuɣu m puhiri Chief, a yi wumda m puhiri a gba zaa, Naawuni ni mali bukaata, Naawuni ni yo samli.
N yuli m-booni Yusuf Al-Hassan. Mani n-nyɛ Massachusetts Dagbamba naa. Ti kala New Jersey na ti wa damba. Ti zuŋ o yuma anahi m-bala maa ka ti kanna wari li. Di mi ŋmanila Naawuni niŋ ti ka tari yuuni kam. Di ŋmanila di chani la tooni di bi labiri nyaaŋa. Di zuɣu m-be yɛn niŋ yɛtɔɣ wɔɣila n-ku yɛn zani la kpe ka puhi mabiligu shɛba ban be yiŋ zaa sa piligu. Yɛn puhila m ma dɔɣiro, Haji Adisa Alasan Mia Ayu. Naawuni dolisim o nyɛvili wɔɣinli ni alaafee, ka puhi m family maa zaasa. N puhi Tamale drug store nim zaasa. Ban ka m ma drug store nim maa n ma bihi m bala maa ni. M puhiri bɛ zaasa. Bimbila nim gba n ku tooi chɛ ba m ma polo m bala maa. N suhiri bɛ zaasa. Naawuni chɛ ka yuun doliha paagi n ŋɔ. Ka ti lahi laɣim kpe n-ŋɔ damba maa din tuui ni di ŋɔ shɛm din kul beni nyɛla yiŋ maa polo maa bɛn yɛri ni bihi kpe binyɛra nyubu ni Duuma Naawuni ni sɔŋ ti ka ti tuhi nyaŋ li. Dinzuɣu din kul beni m-bala m-be di ni yɛtɔɣa maa yɛn zaŋmi ti. A ti paɣira Naawuni ni ti teei nyɛvili ni alaafee ka ti lahi kana a yuuni ŋɔ ni ti teei ŋɔ damba maa. Ti kul malila puhiri suŋ n-tiri ti daŋ zaa bɛn be bimbila. Tamale ni luɣili kam Ghana puuni, Naawuni zom ti nam bɔɣu ka sɔŋ ti ka ti ti tooni di paɣira. Di tam n-ti ka puhim paɣa naa maa. A ti puhira ti puhiri ti paɣaba ni ti daŋ zaa ban be bimbila, ti paɣaba ban beni. Ti puhiri bɛ zaa, naa n-sɔŋ ti. Naa, ti paɣi naa maa, m naa maa o pahi bini.
Ka ti ni pun yɛli maa ni tɔɣisi zani n-nyɛ nimbili kahim ŋɔ, ti napali shɛli bɛ ni leei maa puuni shɛba m-bɔŋɔ, ŋuni n-nyɛ Washington State Seattle Dagbamb Naa, ti yɛrila Naa Gurigurilo. Akonsi Yusuf Tahiru o nyɛla linjin kura ka o bɔri ni suhama ka bi sali yɛlo CR Dagban mini Akparigu tɛha so ni o gba pun nyɛla ŋun kana yɔɔ ka ti mini o wɔri damba saha shɛli kam ka o bɔri ni kpahimbu shɛli o ni nyɛ damba ŋɔ puuni ni saɣisigu shɛli o ni mala ni o zaŋ ti yiŋnima ka lahi zaŋ ti ban bɛ kpɛ ŋɔ.
To man saɣisigu kuli nyɛla shee ti kuli gbaai taba ka yu taba domi eh, dimbɔŋɔ maa ka ti tooi mali wuhiri ti kali n wuhiri ti ni yi shɛli polo na to ti mi bihi maa ni kpahim binshɛɣu nyɛla ti bia shɛba ti ni wubisiri kpɛ ŋɔ maa eh, bi pirigili a yi kuli kpuɣi bihi kɔb- bihi bihi pia eh, ba wum dagballi nyɛla kamani bibaata Donso ti baniŋ ŋɔ maa, n gba pahaya ni yɛli ŋɔ m-pahaya eh, ti yi di kpaŋsi ti maŋa ka ti dapabili maa ka ti tooi yɛri ba Dagbanli maa biɛla biɛla. A yi chaŋ ashibiti m-beni yɛli a mi ni a yi yɛri bihi maa Dagbanli di yɛn gabi ba mi a yi ʒiri n-yɛli domin Chinese nim be kpe, Spanish nim be kpe bɛ bihi wumdila bɛ ya yɛltɔɣa eh, ti niŋ Dagbamba maa ko bee Ghanaians ko ka Dagbamba Ghanaians ko ka a yɛn nya ka ti bihi gba bi yɛri ti ya yɛltɔɣa to ni ku mali yɛltɔɣ shɛli ni N yɛli n bala maa. Eh, amaa din ku pahi nyɛla m bo nimpuhilim maa m paɣa kpɛm maa, Haji Salaamatu, eh, yooni Agurigurilo, eh, Dapala, Haji Salaamatu ŋun ka bɔri ni m puhi pam ka yo nti zaa ha mali alaafee. To, tabaarakallaa, n ni ku mali yɛtɔɣ shɛli m baa.
To, a ni wali a zama. Eh, m yuli m bo ni Idirisu Abubakari ka sokam ni ma dada si. Mani nya North America saha na, m mali m puhiri suŋ chaŋ ni n dan yaai mamaŋ sani n yaa n nayili wɔri nachimba yoona ni n daŋ zaa. M mali puhiri suŋ puhiri mɔfɔŋnima sakasaka brotherhood Tifagbuni Estate Alahaji Daayim nima ni Tamale zaa m mali ma sali shɛli Dagbaŋ nachimba. Kpaŋmi ya maŋa, ka naŋgban ye zuɣu ti sunsuuni. Ti mali naŋgban yini, Naawuni gafara, ti binshɛɣu kam ni chaŋ tooni. M poya ka paɣi. Salamu alaikum zama eh, man eh ah, Habibu Sana zuŋɔ bee sohi maa. eh, bɛ salima eh, America eh, Connecticut dagbambi naa sɔhima di zuɣu zuŋɔ ka ti ti biendi dalimba maa kulisira di zuɣu ti puhirila zama eh, North America dagbambi naa eh, Alhaji Mahamaru eh, o dahi barika ni ni yaa naa dahali barika ni ti niŋ wula ti ti kana ti wo damba maa na na shɛba ban yi gana gba kana ti mini ba m-bala kpɛŋ ŋɔ ti paɣiya ka puhiri yiŋnim zaaha zaa tiivinima zaa ti puhiriya ni ni dabɔnia Kpɛŋŋɔ maa naa zo mini wulana ni nachin naa ni diɛma naa bɛ program ŋɔ bɛ kpaŋ bɛ maŋ pam di puuni bɛ kpaŋ bɛ maŋ pam bɛ kuli organise la binshɛɣu kam zaa ka di kuli chaŋ viɛnyɛla n-ti ti binshɛɣu kam zaa di zuɣu ban bi tooi nya n-kana yuuni ŋɔ Kpaŋya maŋa yuun shɛli din kanna ka yi laɣim ka ti wodamba maa together kpɛŋŋo. To amaa eh, n lan puhirila eh, Connecticut Dagbamba eh, ban bi tooi nyaŋ kana bi kpaŋ bi maŋa ti mi ni kaman di pa shɛtuma n-gbaai ba, amaa bi kpaŋ bi maŋa yuun shɛli din kanna. bin kpaŋ bi maŋ ka ti mini ba zaaha laɣam dambɔŋɔ ni bi kpaŋ bi maŋ yihi bi zuɣu na ka ti mini ba puhi taba amaa n puhurila n ma nima n piri nima ni n ba piri nima ban zaa daŋ tooni maa zaaha naawuni chɛli bi taai ban mii biɛni maa naawuni timba nyɛvuli waɣanli di so n puhurila sokam zaaha dagbaŋ ni bi tooi tee shab yɛla zaa ni ni tee shab yɛla zaa ti puhiri ba, tɔ amaa Yaa Naa ka ti suhiri m-puhira O dahili barika ni. Ti mi gba zaa mali alaafee kpiɔŋɔ ti zuɣu ti puhiri na yɛli sɔŋ ni zaɣ sokam zaa ha ka puhiri Yaa Naa. So mani Kɛrɛrikɛ Dagbaŋ Naa m-bɔŋɔ Habibu Sana. Salamu alaikum. Tɔ
mani Mohammed Shahadu m-bɔŋɔ Virginia. N kuli bɔri ni n zaŋla n damba puhigu. N puhi sokam zaasa Naawuni yiko ni yuun lahi paai ka ti lahi kana ti Dagbamba ban be North America ni ti ti ti wadamba ka m bɔri ni n zaŋ n damba puhigu puhi sokam zaasa. M bɔri ni n labi yiŋ polo nti puhi Ashiraabi yiŋa ɛɛh walijira be dindɔŋ maa ni ni bihi maa zaaha ka chaŋ ti puhi Alhaji Chairman yiŋa. dundɔŋ maa zaa ka puhi Afarahim min o dundɔŋ ka gari chaŋ yɔŋ m ba yiŋ bala maa m ba yuli bala maa eh, n bɔri ni m puhi m ba dundɔŋ maa Alhaji Sab naa dundɔŋ maa zaa ha ka puhi yɔŋ Botiŋ naa ni o dundɔŋ ka puhi yɔŋ zaasa ti han ku tooi m boli yuya m puhiri sokam zaasa ni Naawuni yiko ni.

ni technicians shɛba ban niŋ organise programs ŋɔ zaaha ni tuma pam to ban di nyaaŋa n puhiri suŋ chani ni a kpe waa yiŋa n yi ni maa ni ka n puhiri suŋ di chaŋ ni a ba kpɛm karinaa sani karinaa nayili ka lahi yi ni maa ni n chaŋ ti puhi Accra Dagbamba Naa Yili to ti puhiya ka paɣa so kam zaaha ŋun kana program ŋɔ ni ni suhupiɛlli ti paaya America North America Dagbamba Naa gba ti puhiri o ni puhiri di nayili zɔŋ wallahi ti paɣaya pam ni ni programs ŋɔ zaaha ni chaŋ shɛm to m puhiri suŋ ni lan chani shɛli polo n family zaaha sani. N puhir o suŋ zaŋ chaŋ bɛ zaaha sani, baa yɛn di nyaaŋa yaha n puhir o suŋ lan chani nanim shɛb bɛn be kpiɔŋ ŋɔ zaaha, bɛn kana ni bɛn bi tooi kana zaa. Ti ku tooi boli zaayuli, amaa ti puhiri sokam zaaha ka bi tam puhiri. Pennsylvania nachimba ni paɣasara ni ninkura zaaha ti puhiriya ni yi kpaŋmaŋa ni yi kpaŋmaŋa ti puhiriya pam pam pam pam pam pam to man ni lahi mali binshɛɣu zaŋ ti salo maa nyɛmi election kanna ti kpaŋmi ti maŋa ka ti gbaai ti maŋa n niŋ ka bi chaɣi so n yuusi ti zaŋ chaŋ election ŋɔ ni n nya binshɛɣu din yɛn nyɛla din yɛn di ti nyɛviya. Tɔ! Ban puhiri suŋ ni man saɣisigu zaaha ni ku chani Dagbamb sani m-bala maa ni Nordness zaaha ti pahi n yɛn suɣili ka make sure ka di election ŋɔ chaŋ very decently ka chaŋ very bini ŋɔ ka problem shɛli kani ka kpaŋ ti maŋa ka problem shɛli ni kani ka election ŋɔ naai ni alaafee so di zaŋ o nyɛvili pa talima dɔn a yi zaŋ a nyɛvili pa talima di tin ti naagi. Ka nyɛ n lan ka Naawuni miɛɣisim. To, saɣisigu ni ku lan chani shɛ polo m-bala maa. To, ti paaya, ti puhiya, ti puhiya, ti puhiya, ti paaya ni ti kpaŋ maa kpaŋ maa. To, Salamu alaikum. To, m mabihi, ti paɣiya, eey, yi dihima nam, nakɔhasili nam. To, mani n-nyɛ Adam Suraka, n yila nakɔh yili na. Eehee. Ka Tamale zaa mi ti yiŋ ŋɔ maa yɛla, Tɔ! Di zuɣu n bɔri ni n zaŋla n nam ŋɔ maa m-puhi n nakɔhigu daŋ ban be ya ŋɔ ni yiŋ zaa sa. Tɔ! Nam maa ŋɔ a ti zaa nam n-nyɛ li. N lan puhi ni ʒiʒiinitaba, ban sɔŋ ma, ban kpaŋsi ma. Ka encourage ma to ka n de namsili ŋɔ to suhi maa di sa ye kparigu ka di sa niŋ viɛnyɛla di zuɣu m ma bihi ti paɣira ka bɔri ni ti suhi n gbubi viɛnyɛla ka Naawuni sɔŋ ti ka ti ma bihili ti na kɔhigu ma bihili ka di chaŋ tooni di zuɣu n na kɔhigu daŋ zaa i puhigu m bɔŋɔ yiŋa America Europe Duniya luɣili kam kpe yi be yi puhigu m bɔŋɔ ma North America nakɔha nahi m bɔŋɔ Adam Suraka ka n yi nakɔha yi lana ehe yi puhigu m bɔŋɔ ka m mali puhiri ya di zuɣu din beni nyɛla n sɔŋ ti ni gbubbu n sɔŋ ti ni kuli kari tɔ ti paɣiya ti paɣiya pam tɔ ka di kana ti niŋ ka dambɔŋɔ maa laɣingu maa di ni nyaɣisim pam di ni ma nyaɣisim. Nakɔhigu daŋ laɣinya kpe ka daŋ dundɔŋni nima bɛ zaa bɛ be kpɛŋɔ ka bɛ di dini bɛ zaa su nyaɣisi bɛ zaa bɛ niŋ zaa nyaɣisili dini ba nyaɣisili pam ka bɛ kana ni bɛ ti n di shɛhira ti nam ŋɔ maa ti nakɔhigu nam ŋɔ maa di zuɣu m ma bihi ti paɣaya ʒin ʒin ʒin ma ʒin ma ma paanu.
Tɔ m puhiri sokam zaa ha puhiri nakɔha yɛli.
Ni ti ʒi baa niŋ viɛnyɛla, alhamdulillahi. To, m puhiri Wusha ni a yɛli sokam zaaha, m puhiri naya nima, m puhiri kariga nima, m puhiri sokam zaaha. To ʒii maa niŋ viɛnyɛla alhamdulillahi. M puhiri m ma zaa, m ma Sanaatu, sokam zaaha ni ku a yɛli shaalah. To ti daŋ maa m bala maa. Ti daŋ maa m bala. Ɛɛhee, di zuɣu ni ʒii niŋ nyaɣisim. Di zuɣu ti puhiri ti puhiri ti nakɔhigu daŋ zaa n-kuri ti ʒiʒii ni taba. Di zuɣu ti paɣiya, ti paɣiya, ehe, ka suhiri Naawuni, Naawuni yi saɣira yuun din kanna yuun ni ti ka ti nyɛviya, Naawuni chaɣi ti nyɛviya yaɣi di zuɣu, ka deem shɛli din yɛn diɛm kpe, ka di gari deem shɛli ti ni diɛm ŋɔ maa, ka mabihili ka di kpaŋsi, ka, ehe, ka ti Dagbaŋ zaa naŋgban yini, ehe, ka n lan bɔri ni n teegi n yi kpɛrilana, eeh. Yiŋa ka o sɔŋ ma viɛnyɛla n-zani nyaaŋa ka nam ŋɔ maa ka di di n-tili ti ma. Di zuɣu ma bia maa m-puhir o pam. Bɛ galisiya di zuɣu n-je din boli yuli. Ɛɛhee di zuɣu ti paɣiya ti paɣiya ti paɣiya. Man, man n-nyɛ Abdulrafiu Sulemana, a naya nira ka.

N naan paai tamali nti puhiri m bɛmbu nira, m bɛmbu nira m puhiri a zaa ka puhiri a yiŋ dundolinim zaa ka puhiri m bɛ wasilanima m puhiri a mini a yidaannim zaa ka puhiri m bɛ Adama Abdurashiid m puhiri a pam ka puhiri Latifa Latifa m puhiri paaga m bɛ Tɔfik m gba puhiri m puhiri Paari gba ka yina chaŋ Ankara nti puhiri m ma Lawrati ni o bihi zaa ka puhiri m bɛ Baraama nim zaa. Balaɣifɔŋ zaa m-puhiri ya, nakɔɣidunim zaa m-puhiri ya, n-daa n-yiŋnim zaa zaŋ puhirigu paari yi zaa. So naa n-ti ti nyɛvili nyɔɣ'waɣila ni alaafee ka ti lan nya taba n-lee puhi taba m-puhiri yi zaa. M paɣa gba m-bɔŋɔ n-lee puhiri a alahiʒi Nuhu Ankara.
Hi dad, hi family, everyone. So ti puhiri zaa i wumya naa maa n pahi nti nyɛvili waɣila ni alaafee ka ti lan puhiri taba.
Salaam alek. Yoo m bɔŋɔ, m puhiri sokam zaa yiŋa mini n vic. Dabba ayi ka n mali a nyɛ o ka laki gaay n nyɛ o maa paɣaba ayi ka ban mali maa n puhiri n waayɛ bia n bia ka puhiri n bɔn ni fulaawɛs ka puhiri bɛ alaafee nim maa zaa sa damba chuɣuni ka ti bɛ puhiri so maa ka puhiri yi piɛra gba ana imran puhiri mɔmi gba puhiri so kam zaa ha ka puhiri o kpɛba

Haji Saudatu, Alhaji Kubule, Haji Saraya, Anti Anisa, Anti Umaiza, ti zaaha mali alaafee ti puhiriya pam ni ti yuun palli Naawuni ni pahi ti yuun bɔbbu.
Ana wula Dagbaŋ nima ni puhiriya n-yɛn puhi lan faambili Manibu Abdisalam bɔŋɔ n-yɛn puhi lan faambili Ŋabi Ŋaa bi kari nima bɛ kali pɔhim m puhiri ba ŋaa usmanim zaa m puhiri ba ka puhiri abukar simana yenguli nyaanga boys maa lawyer nima m puhiri ba m ba be puduya m puhiri o m ba pirinim be puduya bɛ zaasa m puhiri ba ti puhiri daŋ maa zaasa ti gba wo damba maa viɛnyɛla ka kpe paa paɣasara maa beni nachimba beni Ninkura maa ti paaba sokam zaasa be kpe, ti puhiri sokam zaasa yiŋa. Suhuyɛ Naawuni titi kpe maa biɛhigu dii bi niŋ easy, amaa ti bɔri yi daa duwa. Ku suhuyɛ Naawuni ti ti viɛnyɛliŋga. Salamu alaikum.
M biɛli yɛli zaa, so ma ni ku mali shɛli nyɛla m puhirila n sista Hawwa o bela Yendi. Yi ni puhira ka puhiri family maa zaa. Nanganim maa zaa ni m ba pirinim maa zaa n puhiri sokam ni sokam damba maa ni ka ti ku kana nti ti deei nti ti wari ka lan kuli di ti niŋ ŋɔ maa wala ka ti yaa ti kanna nti wari ka kuna so ti puhiya pam ka pahi Ti bo ni ti puhi yiŋ zaa ti miri zaa m bo ni m puhi ti aunties.

ka pooi Abauchi yili gba zaa ti pooi li sokam.
Salamu alaikum tamale nima ti puhiriya ti wa damba maa ni alaafee n puhiri na kuha yili nima n puhiri daŋ maa zaa ka puhiri n ma nima n puhiri n sisters maa zaa sa ni ti gba gbihira. Ti wa damba maa ni alaafee. N puhiri sokam ni sokam Nakɔha yili daŋ maa zaasa ni n zozim nima sokam m puhiri ba ni alaafee. Zuŋɔ yaa nyɛ ti damba maa. Ti puhiya ka paɣi ti gba gbihira. Salamu alaikum.
Salamu alaikum. Jamaa man nyɛ New York. Ma nya New York nachin naa Alhaji Abu. To yuuni ŋɔ ti damba maa ti paɣiya pam. Zamaatu maa kana viɛnyɛla. To ti paɣiri pam ka suhi di naŋgbanyin ti Dagbaŋ zaa ka suhi di naŋgbanyin Dagbaŋ di be dunia luɣili kam ti suhi di naŋgban yini ka suhi di ni yuuna din kanna ka damba maa mali yaa gari ŋɔ ti suhi di nyɛvi waan ni alaafee ti bilichini kam ka suhi di naŋgban yini ka suhi di peace luɣili kam ti ni be ti suhi di Blessing ti ti ma bia kam ni be luɣili kam ka lan so di ni n Duuma Naawuni ti a ti daa puhi a ti o yooi tab viɛnyɛla ka ti gbib tab naŋgbanyini ni suhudoo ni suhupiɛlli. N suhuri tiri daadam kam zaa a be a tuma shee a yiŋ shee luɣili kam n suhiri a duwa yaha lan tiri daadam n Duuma Naawuni purtɛtim bilichini kam ni be luɣili kam n Duuma Naawuni purtɛtim ti ka purtɛti ti ti mini ti faamilinim zaa ka ti ti naŋgbanyini ni suhudoo ni suhupiɛlli m paɣi ya ka puhi a pam. M be yɛli yɛtɔɣa waɣila mini bɛ yɛn puhi puhi suma ka di galisi n ko n zali la kpe Naawuni paati yuun palli din kanna Inshah Allah tin lan laɣim damba maa ni Naawuni zɔbi ti nambɔɣu ka ti ti nangbanyini ni suhudoo ni suhupiɛlli Salaamu Alaikum. Aa ni puhi maa n tamla m paɣa yɛla amaa ta Naawuni ti ma alaafee ka sɔŋ a gbubbu ni bihi maa a ni gbubi ba shɛm maa n niŋ suhupiɛlli kuli zaŋ ya suɣili o. Bela bela tin kuna ti kaaya. Salamu alaikum. A ni zaŋ gbana bee tin kuna ti kaai ba? Yɛli ma, Bela bela tin kana ti kpuɣi ya na. Bela bela to tin kana ti kpuɣi ya na. Yi wumya so ku suhiya Naawuni ti ti Sheriff nima, Faako, n yi kpɛri nima, Faaroku nima, Danaa nima m-puhiri yi zaasa. Naawuni tim ti zaa sa alaafee ka mali ti bukaa. Ti puhiya ti puhiya pam ka paɣi ku gbubiya ka di kpɛma suhu nyaa duwa ti ti ti bɔri adua.
N yuli Rifkatu Inusa zuŋɔ ti zaŋdiya ti puhigu puhiri Alhaji Inusa Jiso Naa yili Alhaji Adam yiŋa Tiipoli ti puhiri sokam Tamale Hamdam Gui gba m-bɔŋɔ.

Ti puhiri yiŋnima, ti puhiri, n puhiri n ya Gushɛɣunim zaaha, n puhiri Ankara nima ka puhiri Dagbamb bɛn be dunia luɣili kam zaaha ni ti yuun palli. Ti gba warila damba New Jersey America zuŋɔ. Ti puhiri sokam zaaha. SBN, ti puhiriya, ti wa damba maa zaliya. Ti puhiri sokam zaaha, paɣaba ni bihi zaaha. Naa ni sɔŋ ni ti yuun pali li. Ani wula? M puhiri Dagbaŋ zaa naŋgban yini, m puhili tuuli chanila m ma dɔɣiro sani, m ma Saandua Aʒisaandua m puhir o, ka puhiri Piiti yili daŋ zaa ha. M puhiri Kakpahida noyanim zaa ha, Alahaʒi m ma bila m puhir o. M puhiri Piiti yili zaa ha, m puhiri m ba Salifu, Alahaji Salifu m puhir o, eh, Naya Sana Naa yili m puhiri daŋ maa zaa ha. ka puhiri m ma Faatumata Alhaji Isa Lɛbo paɣa m-puhiri Haji Naana ni o biɛli Haji Atika m-puhiri o gba ka puhiri chaŋli zaa ha m-puhiri Damont yiŋnima m-be Aminu bɛn Jɛnira m-puhigu chani o sani ka puhiri Afa Mahimbil yilinima zaa ha m-puhiri ti sunsun maa zaa ha. Machayili nima n puhiri ba n dɔɣiri kpɛm bɛni ku kooi naa alahaji UK n puhiri ka puhiri n ŋahibu moro n ŋahibu moro gana n puhiri ka puhiri dundɔŋ maa zaaha n puhigu lan chandi sana naa yili Ti mabiligu maa zaa ni dɔɣim maa zaaha m puhiri ba ni tam kpe limam salifu zuliya zaaha m puhiri ba m puhiri n deei nim be abaabuu m ma m ma fise ajifiteena m puhiri o ka puhiri ajilaminatu ni m ŋahi nim maa zaaha ni m ma nim maa zaaha m puhiri bɛ zaaha ka lahi puhiri Alahaji BK Nubili yili m puhiri bɛ zaaha m puhiri shɛbi kɔna ajinaana m puhiri o ka puhiri Dɔkta Osman mini o famili.

N puhiri Dagbaŋ mi zaa. Dagbaŋ n puhiri sokam ka n tim ti nyɛvili ni alaafee ka bahi ti bahi suŋ ka ti ti naŋgban yini. N ni mi shɛb zaa ni ʒi shɛb zaa m puhiri sokam amaa din soli n yɛn balina sokam election kanna within a couple of months paɣa nyɛ suɣilo either you are NPP o, NDC o, Dagbaŋ nyɛla Dagbaŋ, ti zaa nyɛla ninvuɣ yiŋga. Ti di chaɣi yɛtɔɣ shɛli ka ti tuɣili ti bee paati ka ti pirigi ti sunsuuni. Suŋɔ kpanila maŋa ka ti zaŋ suɣilo doli taba ka yu taba because at the end of the day maa ti zaa nyɛla mabihi ka nya Dagbamba. I'm so proud to be a.

N yina gurigu na n ni ku bɔri ni n kaai ti ʒini kpe ka puhim ma Mama Naamaho ka puhi n tuzo paɣa Mufida mini n tuzo doo Samir ni n ya paɣa Hajiya ni ban zaa kam be Agiriki ni ban kam zaa ban be nimaani. N kuli puhiri ya ni Guchɔɣu kam o naa m puhiri a gba. Di yuya ka m mi ni a dihi fiila amaa n lahi kaai namba so di yuli maa m puhiri a gba. N ni yuli maa ku la n zonim zaa ban be Tamale n poori gba so dɔna. Salaam alaikum.
Tamale zaa be wula, Tamale nim zaa be wula, mɔɣifɔŋ, mɔɣifɔŋ n pooriya, Aʒia Smile nim yiŋ zaa n pooriya. Ti eei ti kamina damba kpe US, New York and um sokam zaa kpe mi eei damba maa bɔbu viɛnyɛliŋga zuɣu. This time ŋuna faans gana bi kani, faans ganam. Ti bɔri ni a labina kamani last time maa, m bɔri ni ti react in picture maa, di lahi pun take li last time maa. America zaa puhiriya.
Salam alaikum. My name is Mandeo. Uh, I greet all my relatives in Ghana and all over the country. And come to America, you're going to have a great time in Dumba. To, uh, n yuli anda mi mini m piriba Auntie Mary n ʒeya ŋɔ. To, o shɛraya nim zaa ka ti zaandi ni ti puhi zuŋɔ. Ti bela New Jersey zuŋɔ dabisili ŋɔ n wari ti damba ka Auntie Mary yidana n diri nam. Ankla Carlos dirila nam, eh, New Jersey nakɔha naa. Ka ti yɛn zaŋ kpe ka puhi o shɛraya yilinim zaa ha ka tuuli ka ti puhi ti piriba pakpaŋ. ka puhi gbaŋlana. Tɔ! Bɔmahi na, dama o deei guli, di zuɣu Chief a puhigu m-bɔŋɔ, a bi yurigu mini a tuzo yurigu Aunty Mary ka ti zaa ni kpe ni ti puhi a. Juuna be kpe, Nadia beni, Ibrahima beni, ti zaa ha be kpe. Di zuɣu zuŋɔ maa nimmɔhi ka ti beni wari n-gindi ka yɛn zaŋ ti puhigu tin ya ni yin wum ti damli ŋɔ ti zaa ha mali alaafee ka Alhamdulillah to anti meeri chabsi ma to n puhiri sokam zaaha anti sana nima anki rufai sokam zaa pa kpaŋ nima n bɛ meeri n bɛ abiba n bɛ rakiya nima ni bomaha naa n biɛli kpɛm sani n puhiri sokam Mr Yusuf nima sokam zaa n puhiri yuya maa galisiya gbaai ku tooi boli zaa di zuɣu n puhiri sokam zaa ti naai na a ni wula ni ti yuun palli yuuni ŋɔ ti yaa wo ti damba us n bɔŋɔ n ku bɔri ni n puhi sokam yiŋa Yɛzulilan mini o nyaaŋa Yɛzulilan yiŋnim kambɔrinim puhi ŋɔ Munira m-bɔŋɔ m puhirila Yɛzulilan mini o kpambaliba zaa ni o paɣaba ka puhiri Jɛmundana mini o paɣaba ka puhiri Tuŋlana gba mini o paɣaba ka puhiri kikaali mini o paɣaba ka kana Tamale n ti puhi Mubarik mini o paɣaba ka puhi Mukasha mini o bihi ka kana miɛŋ ŋahibu din bɛ nimaani ka n puhiba miɛŋ ŋahi nim zaa n puhiriba ka kana Tamale n ti puhiri Alahaji Joo ni Maayi ni n mali watch mani afa sule afox man ka puhi annatu savana ŋun daa sheei nema ŋɔ tim mini ilham so yuuni ŋɔ ka ti yɛli so ni ti yuun palli ka puhiri deen zaa radio tuntumdi kam zaa ni ti yuun palli ni ti damma yaha

Ok, a bipuɣiŋ Munyiral na m-bɔŋɔ. N zo be di Germany Bintu m-puhir o ka kana Ankara m-puhiri Mona ka puhiri Haji Muniira, Haji Fatima, m-puhiri yi zaa ni ti yuun palli ka puhiri Dagbaŋ zaa. N dali ya na a mini o nyaaŋa zaa ni ti yuun palli.
A ni wula Dagbaŋ? A n yuli m-booni. Yaakubu Musa gomda a kɔrili tindaŋ ka n yina, kɔrili na kpali tindaŋ ka n yina. To ni ti yuun pali ni, n di bɔri ni n zaŋ puhigu n zaŋ ti kɔrili zaaha ni di sulinsi zaaha ni Yaakubu alahiʒi gomda yiŋ tindaŋ ŋuni m puhiri ya na ŋɔ ni ti mali alaafee. New York ka m be. To amaa ka lee ku yɛn tin kana ti wo damba ŋɔ maa n-gba zaŋ n ziliŋ kom n-tina. To ka lahi puhiri Amaatu Aʒi Amaatu o be bimbila Aʒi Amaatu kuri gbin li ka puhiri o. Ka puhiri Marshal, Mister Marshal Yakubu m-puhiri ya ŋɔ. To Assalamu Alaikum. Ma a ni ti Dagbaŋ zaaha man Flera m-bɔŋɔ. Yee n di n ba taali fita yaŋa n puhiri dam baaba yee zaaha n puhiri limaan yee zaaha n puhiri gamba yee zaaha ka puhiri Ndayifɔŋ express n be Sɔɣili n puhiri Mista Bukari n puhiri Faa Iza mini o yidana Ntizo mini o yidana bɛ be Akra Alahaji Yire mini o paɣa sokam zaaha m be Kandenima m be Malikinima Banima n puhiri sokam zaaha n ku tooi boli bɛ zaaha Yoyubaaku minima Banima misara zaa kek aʒe abiba m be kalinli tambali hozila m be asima nim zaaha m puhiri bɛ zaasa hozila nima m be huudu nima ganaa yiŋa zaaha sokam zaa ti yaa puhiriya ti yuun pali ti damba yuuni puhigu ni a ni tim sokam nya bɛ ni alaafee. A ni wula? Mani Fatima n yeri ŋɔ. Zuŋɔ yaa nyela ti damba dali. Ka n zani kpe ni n puhi baba yili zaaha, limaan zakari yiŋ alimanche yili karigi daŋ zaaha, n puhiri m mabihi kam zaaha bɛn be shɛlikam zaa, m puhiri ba. N puhiri so, n puhiri m ma Zuera, n puhiri m ma ʒia Zara, n puhiri m bihi abuya, n puhiri n dundɔŋ maa zaa n ku tooi boli bɛ zaa yuli. Ka m puhiri m biɛya ni n tuzo bihi maa zaaha. Ka m puhiri suŋ lahi chani m mabia Jia Sumaya Sawaba. puhiri ba n zo suma nim zaa ajiya Aisha ajiya Amira zaa n puhiri ba n puhiri Aisha Faiza gba puhiri bi zaaha n mabiligu maa zaa n puhiri ba bin kam bin kani maa mi zaa niŋdima Naawuni o mali n tiŋ ti ba nim maa zaa zuɣu ka doli so ti di gba nyɛvili waɣala ni alaafee puhiri ɛɛ Dabɔɣu shee ni maa zaa n puhiri ba n puhiri aʒi azara n puhiri aʒi ziina n puhiri aʒi saha yɛn pahi n puhiri sokam zaa mabiligu maa zaa n puhiri asalaamaaleykum. A ni wula
n ma bihi tamali nima mani asana n bɔŋɔ ti zi ŋɔ ti yuun ka ti bɔri damba ni ti yuun palli naan pahi ti yuun bɔbigu naan chɛ ka yuun na ŋɔ ka ti maa lahi N wari ha to n puhiri kusum chaŋla eh, chɔɣigbaŋla n yili bɔhindi ni a yili eh, bi neeti daŋ zaa n puhiri zaa ha n ba piri nima n piri nima n tizo bihi n bɛya yi zaa ha n puhiriya zaŋ mani beebi n bɔŋɔ ka n zaa ni kpɛ puhiri zaa ha ni naan pahi n ti yuun palli naan chɛ ka yuun niŋ ŋɔ ka n maa lan za kpɛ

Sɔhiri ku m-pahi pam Maadisa alhamdulillah m-paɣiya ni m-be sala tɔ ka m puhiri suni lan chani tiri n yidana Dɔkta Wumbe m-puhira pam ni n waligi paa ni n waligira yi zaaha kpani alaafee ni a ni tim ti ni alaafee ni a ni chɛ ka yuuna maa ka ti maa lan puhi Ami baabaayi.
To m puhiri zama ŋunkam lihira. Ka wumda, man Sirina Isa m-bɔŋɔ. Gundo Naa ma gaa ʒiya. Zuŋɔ ŋɔ yi nya ka n yɛla di kpariti. To n tɛha zuŋɔ n-kul nyɛ ti damba maa Naawuni yiko pun sɔhi maa di sa leei nama. Hal ti Chicago Naa bi sa tooi guli n-ti ma gaa ʒiya ka ti nachin naa Naawuni saɣi Naawuni zaŋ ti nyɛviya paai yuuni na ka bɛ yɛli ba kpariti. To yɛlimaŋli yɛra a yi kana kpe di malila jiri. ka mali yurilim. N Duuma Naawuni ka o mi ti ni yɛn chaŋ ti o ni paai shɛm. Dizuɣu n suhiri sokam ŋun kam wumdi ka lihira, zo n-yɛl ti aduwa, zo n-yɛl ti aduwa. Ti chɛ, di chɛmi ka kpe ŋmani yiŋ pumpɔŋɔ, a yi kana bɔ a bi bɔri ni di naagi. To amaa damba yi ku kuli naɣila yuuni, dizuɣu m puhiri sokam, m puhiri n dan yaa naa. N puhiri sokam, n puhiri m Paɣa Gundo Naa, n puhiri sokam ni sokam ŋun wumdi ka lihira. Naawuni chɛli ti ti taba. Naawuni zoomi Dagbaŋ nima Naawuni o larigim ti ka wuhi ti so shɛli ti ni yɛn doli n kpuɣi Dagbaŋ zuɣusaa n gari n ŋɔ ka dunia zaa wum ti yɛla ka di nyɛla aliheri. Dinzuɣu m puhiri ka paɣira. Salaamu alaikum. Yaa ɛɛn n yuli m booni Abdalla Yusuf. Ka n yi n ʒila Virginia DMV area n yila Tamale na maa n yɛ n ba yili nyɛ Vɔɣu Kpali Sɔɣu ka n ma yili nyɛ Saɣi Narigu so o ni puhiri suŋ zaaha chani la Tamale zaa wari ʒiɛhi n ti tabili Chɔɣiya palisi n bi chɛ Indian nima ku ko n ti pahi Vɔɣu Kpali Sɔɣu Nimaani Vɔɣina yili wɔri mi chimba zuɣu n puhi ni chani tiri shɛba zaa n bala. Mani lan nyɛ Haji Bela Nabira Afishetu ka o ʒi di Chɔɣiya palisi zuɣu n puhi chani n ti tiri Chɔɣiya palisi zaa ni Mayili Saɣinarigu m ma mini o nyaaŋa n puhiri sokam zaha. N puhiri sokam zaasa n puhiri taman zaasa ka puhiri m ba mini m ma ka puhiri kukonim zaasa ka puhiri saɣinarigu mini suɣanaayilim polo zaasa n yidaa m ma be chuɣaya palisi m puhiri bɛ zaasa aʒia we miss you ni ti yuŋ palli n zaŋdi m puhigu tiri ni a gbewaa ni o nyaaŋa. N zaŋ din puhigu tiri n ya bimbila nim zaa N zaŋ din puhigu tiri Damba family N zaŋ din puhigu zaŋ tiri n yidana Alahaji Abdulrauf ni Alahaji Sumayila family zaa bimbila ka zaŋ din puhigu n tiri Nakɔha ni Ayili zaa ni Ambariya nim zaa ha n zaŋ din puhigu tiri ba ka lahi zaŋ din puhigu zaŋ tiri Tamale Dagbaŋ zaa ha nangban yini ni yi gbubi karikpɛma Dumalana Naawuni pahi n-ti nyɛvili waɣinli ni alaafee yuundali na ŋ-ŋɔ ka ti lahi n wari damba ŋɔ. Salaamu alaik.
A na wula n yuli Zulaiha ka n yi chaɣa na ɛɛm a ʒe Adam yaaŋa n-nyɛ ma sete ni a yuli. N zaŋ la puhigu ŋɔ ni m puhi chaɣa zaa ha ni a kana sakasaka nakɔha ni a yuli ka kana n-ti puhiguri she ni a yuli m ba yili nima. N yi daa yili Urushenai ayilinima, m puhiri Urushenai ayili dundɔŋ ni zaa ha. N ya paɣa aʒi Adam, m mi sa pam. M ma mini m baaba be yiŋa, Mista Moro mini aʒi Bintu. M puhiri sokam. Ŋun kam wum dan zaŋ n puhigu m bɔŋɔ ka m mali puhiri sokam. Salaam alaikum. A ni wula ti yiŋ nima ti puhiri Sawaba yili, Zakaria yili ni sokam zaasa. N yuli ti ti. Ti ti a ka n yil a lama shɛɣu na. M puhiri m ma ni m ma ni m baaba ni n tizɔbihi zaasa yuun palli.
Ana ŋuna n-yoli Alimatu Saadiya. M puhiri n yiŋnim zaasa. M puhiri Aʒi Zubeera, Aʒi Sayipa m baaba yiŋnim zaasa. A ʒi zuiya, a ʒi a zarinima pori zaasa. N tɛha so ni mini n yili kpɛrila abila shiri m-ba tam ka a ku boli o ni o be a eighteen junction ka yi yɛn yɛlli Ibrahim ti puhiri so kam n puhiri eighteen junction nim maa zaa ni Accra poli karimbi kura maa zaa ti ma bihi Ibrahim nima ti puhiri ba SBN nim zaa ti puhiri so kam
Ok so n puhi chɛnila afa fiɛnyiŋ nama ti so afa fiɛnyiŋ wari ʒɛamba chɛli yili ni n puhiri sokam zaaha niraba maa galisiya so n puhi n ma nima ka puhi n baaba ka puhi n ankils ka puhi sokam zaaha Okay. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh zama n puhiriya n puhiriya yuuni ŋɔ happen kankana new jersey so kankana ti pahi ni wa yuuni ŋɔ damba n puhiri m ma bihi zaa ban be Dagbaŋ zaa nangban yini Naawuni chɛli ti nangban yini Naawuni pahi n ti yuun bɔba ni alaafee yuundalina ŋɔ ka ti mani wari damba

Eh, ti mini New York Dagbamb n naai m-bala, ti yɛrila Abdullahi Madu sɔhi maa ka bɛ siɣi o so ye kparigu n-ti pahi New York nachin naa Alhaji Abdulsomad Yakubu sokam mi so Alhaji Abu la ni bɛ nyɛla ban yɛn zaŋmi puhiri suŋ n-ti yiŋnima.
Ti puhiri Dagbaŋ zaa ni ti mali alaafee ti paɣa ni gba mali alaafee Naawuni ni sɔŋ gbubbu Naawuni ni niŋ alibarika niŋ ti ŋun yɛn ni saa maa pa pili mɔbu saa maa pili mibu ka zaŋdi suhu doo na Naawuni chɛ ka binwola maa niŋ viɛnyɛliŋga Naawuni zom ti nambɔɣu Naawuni gum ti ka chɛ Sheetani Naawuni mali sokam bukaata Fara kam din be Ghana ŋɔ n-dim a Naawuni baligim fara ŋɔ ka je ka sokam nya laɣiri. Naawuni niŋ anfaani niŋ. Che ka n zaŋ ti nachin naa ka o gba puhi a.
To, m puhiri a jamaa ban kana ti laɣiŋgu ŋɔ maa ni ka puhiri Dagbaŋ zaa ti paɣi ya pam ka paɣi zalo maa zaa. N Duuma Naawuni che a sokam zaa ti o yi kpe ni alaafee labi yiŋ ni alaafee. Ka ti suhiri naŋgban yini ti Dagbaŋ zaa ni Naawuni tim ti naŋgban yini. Ka lan paai ti yuun palli din karina ka ti lan laɣim ŋɔ laɣingu maa niŋ important pam ka ti nyari taba ka baŋ taba ka suhudoo beni ka suhupiɛlli beni. To n pɔɣiya ka puhi pam ka puhiri sokam Naawuni deei suhigu.
Naa Gafara zuɣu ni n yuli Murtala. Ti warila damba zuŋɔ New Jersey ti puhiri Dagbambi dunia zaaha bɛn be especially yiŋa Dagbambi bɛn be yiŋ ha n Yagu shɛɣu nima n puhiri ya ka puhiri Ankara Dagbambi zaaha n puhiri n yiŋ nima teela yili nima. Ni ti yuun pali li. Ah, ok.
So n puhiri n zaani eh, eh, New York Dagbamb naa sani. Ti yiŋ dundɔŋ ni nam m-bala maa. So ti ni nyɛ nayili nima, ti ni nyɛ, man n nyɛ Prince. So ti zaa n kpe ka puhiri yɛri naayili nima, n puhiri eh, a, eh, chaŋli, chaŋli eh, nakohi naayili ka puhiri eh,

M puhiri m ma nima m piriba nima n ya paɣa nima m bɛya ni m bihi bani n nyɛ Hilal, Hanafi ni Ibti. M puhiri Naawuni pahi nti yuun bɔbigu yuundali na ŋɔ ka ti zaa laɣim ni naŋgban yina. Salaamu alaikum. N yuli n booni Mohammed. N yila Chicago na but currently m bela New Jersey. Foto to annual 2024 damba annual bini ŋɔ ka ka ka bɔri ni n puhi yiŋ nima ka zaŋ bɔri ni n zaŋ n puhiri so n zaŋ ti n zusim nima family nima ni n dɔɣiri kpɛm nim zaaha.

Tɛha suhi ni state nim maa naniŋ ka bɛ daa lihi ka sa laa leei shɛb sohi maa ni magaʒiya nima mɔri ni n-zaŋ m-puhiri so m-bɔŋɔ ka m mali puhiri so kam na kɔhili daŋ zaa ti ma bi ti ma bihi maa zaa so kam tamali nim zaa adabaraka nima ti yɛri la Tamasko karim bi kura laɣingu shɛli bɛ ni boli Ota 93 la m-puhiri so kam ni Sakasaka JSS karim bi kura laɣingu shɛli bɛ ni boli ni Sakasko 1990 la ti puhiri so kam puhiri so kam Pol sokam nachin shɛli ni din ʒiya ŋɔ bia shɛli pahila Uprising, Alhaji Baba Uprising ŋun be Afanjira jiŋli la sirigili la ŋun dihi ma lala nachiinsi ŋɔ. Ti a so n ti ansuuni saha shɛli kam ka a yi ti ku bɔri nachiinsi ni a di, ti yɛrila binŋma suma. O nyɛla ŋun yɛn tooi yiliga li. O nyɛla ŋun yɛn tooi yahi lala binŋma suma ŋɔ. Ka a zaŋ li n di amaŋa. Din lahi pahi nyɛla ɛɛh Zaa TV, Alahaji Mahammaru, Naawuni duhim o bɔɣu o bɔɣu zuɣusaa, o nyɛla ŋun kpaŋdi o maŋ paŋ, Naawuni ni sab o laara, o nyɛla ŋun yihiri li tiriti yoli. Di zuɣu zoomiya ka yi yi chɛ ka yi daabiligim tuma tooi chani Zaa TV, domin din kul nyɛ luɣ shɛli polo bɛ ni yɛn tooi mali laɣiri, bɛ ni yɛn nyari laɣiri m-mali sɔŋdi m-mali yɔri bɛ tumtumdiba. A mali daabiligim bee talla, naagili nyin kpaŋ amaŋ ka a zaŋ n-lihi Zaa TV. Mani. Naa Zo Shero bia Alaasani n-chɛbisiri ŋɔ. Zomiya ka yi kuli yulimi zaa TV. Naawuni lahi paai ti yuundali na ti ni lahi m-puhi tab ni ti yo m-palli. Naawuni chɛ ka ti neei viɛl yaɣiri zuɣu. Naawuni ni vuhi jɛlinsi.